hi le ka jiwani solima ka muchannel channel leyi nga number one misava hinkwayo ku mi tisela swilo swa xiyimo xa le henhla hi leswi n'wanyana swilo swa xiyimo xa le henhla hi mi tiselaka swona nhlikanini wa siku ra namuntlha hi kombela mi subscribe mi joyina channel ya hina mi va timembara yi kota ku kula mi seketela channel namuntlha hi le giyani hi le risinga lani iyana hi le risinga ya hi lo mpfampfa kwala a risinga aka bava khosa ya aka hosi ngomngomu ya ka hosi ngomngomu eh, hi le hi le vukosini kombela mixeweta vanhu lava ka ku hi vona eh hamixaweta hinkwenu aka channel ya G1 Solumakamu eh a hi languteni mi ta twa timhaka to tala na timhaka to tala la so A hi ngheneni a a mhakeni hi nghena hi yingisela mi twa ku ni lava ni na xirilo xirilo xa mina i yini that's why Mister Makamba ku ku kusuka ka Malamulele va tsutsuma va ta fika hala maybe xirilo xa mina lexi ni nga na xona va nga hetelela va ni pfuneni because channel ya Mister Makamu yi na ti-viewers to tala and at the end of the day swirilo swa vanhu swi heta swi pfule swi pfuleki swi va va vanhu va vanhu va pfunekini e.
Uh, wena muyingiseri loko wa ku ri ku wa ku sungula ku hlangana na channel ya hina bana subscribe u tlhela u joyina membership i 19 rand 99 ntsena um amber ku ri mahala mali ya ni ku problem nkulu ya n'wina leyi nga endla ku mi za mi hi vitana laha i yini Na khensa Mister Makamu ni khensa loko mi tinike nkarhi mi ta ka hosi Nghomunghomu mi ta mi ta yingisela xirilo xa mina va vukosi a na va yingiseriwa loko va ri na swirilo ni ake muti lani Mister Makamu hi lowu ma wu vona na khensa rito rero hi rona ni lava rona so ni na challenge ya hala aka makhelwani wa mina ku na damu okay. ene damu leri ri na ri na mati ri tlhela ri va na ti-fish ni zamini ku requesta ku ya vulavula na vona ximunhu ku makhelwani mm. a hi tshamisaneni kahle um an ali um n'we mi nga va mi tshama ndhawini yo yo ka yi nga fani na mina mara a ni hi vanhu kwala misaveni ha fana hi fanele hi hlayisana mm. ni kombela loko ri ku damu leri ma ri cheleta mi mi stopa ku ri cheleta because ra ni onhela hence mi jikajike na datere mi ti vonele hi n'wexe ku ni na situation ya yini ma ku vona ku ku tsakamini lani mati lamaya ma nga le ka damu leriya ma overflowa from ka makhelwani wa mina ma ta hala jaratini the other side of the house mati a ku hava mati and all area leyi tshamaka ka yona la risinga yi na wona nhlangasi mara nhlangasi lowu wo tatiseriwa wo nyanyiseriwa um two weeks leyi nga hindza a hi nga ri na mati la mugangeni a ku omini laha a ku ri dry Ni ta ni ta mi komba na ti-proof ku Mister Makamu leswi ni vulavulaka swo hi leswi a ni a ni la ku vulavula hi homu leyi nge le mananga a hi vulavuleni hi homu leyi nga kona ma ku vona ku ku tsakame njhani the other side a yi tsakamanga ene munhu wa vumbirhi loko u n'wi approach a nga a nga vulavuleki i yimisa nenge na voko i ta ku hlamula swin'wana ene mina a ni telangi ku holova na vanhu laha ni tele ku tshamisana kahle na vamakhelwani mara loko munhu a ni onhela swilo leswi swi loko yindlu leyi yo wona a yi kuma kwini mali yin'wana yo aka yindlu nakona beside sweswo Mister Makamu tinhlampfi ta fuyiwa a a endhawini ya so tihlampfi ta fuyiwa endhawini ya so at the end of the day swi ta endla ingaku kumbe mina a ni treat-i munhu wa vumbirhi kahle hi mhaka ku ni approach-ini na va na vanhu lava xavisaka switandi leswi ni ni va fonerini ni va kombela ku ni na situation ku ri laha ni tshamaka kona makhelwani wa mina i na damu ku na ti-fish ene damu hi leri ra over flow-a mati lama loko ma over flow-a from le dan'wini ma ta jarateni ra mina a ma affect yena ka rhelela from that side. ma ta hala ma ni twisisa ene xitandi lexi a hi xa vona ku na n'winyi wa xitandi a ni swi tivi ku n'winyi wa xitandi lexi ni nga n'wi kuma njhani loko ku ri hi ku xitandi lexi a nga ha xi lavi a xi xavisela vanhu because swi onhela mina ma ni twisisa loko ni tlilina ni fanele ni tlilina na jarata ra yena sweswiwani vanhu lava nga le ku tlilinini lama nga va vona mr makama loko va heta ku tlilina lava va fanele va nghena ejarateni ra va meka sure ku layini leyi va yi tlilina ku yi basa ku ni nga vi affected because na na na nyoka swi easy ku nyoka yi nga nghena from the other side yi ta haleni so exi Mister Makamu ni na ni na challenge ya mi mi mi mi mi raise mhaka yin'wanyana ne mi ku vhiki leri nga hela a ku nga ri na mati laha a ku omile mi nga va mi kha mi ringeta ku vula ku ko ko cheletiwa yes ko cheletiwa yes very true sweswo a hi xihundla ko cheletiwa because loko ku ri ku laha hi tshamaka laha hi le nhlangasini why the other side of the house yi ri dry ene the previous two weeks a ku nga ri na mati laha ka area leyi mati a ma i think a ku buluke phayiphi hala vo section F so mati a ma nga fiki hala ka hina a ku ri dry laha ni ta mi komba na ti-proof na ti-picture ku vonani Mister Makamu this i ti-picture ta two weeks mara langutani le le handle i mati langutani laha i mati. all over e mati langutani laha yi nga ku lo cheletiwa i mati at the end of the day swi affecta yindlu ya mina ma ni twisisa ene loko swi affecta yindlu ya mina so a ni la ku vulavula mara mina no lava action ku ni nga pfuniwa njhani ku ni nga onheleki ni langutana na vamakhelwani hi ndlela ya right a ni holovi na munhu mara a ni lavi ku onheriwa because swilo swo fana na madamu i don't think it's a good thing na loko ku ri hi ku munhu damu a ku cela a ku celangi yena i ri kume laha ku cele va mani sweswi swi nga vurisiwa swona ri cheleteriwa yini loko ku ri hi ku damu leri phela ku se na mpfula sweswi mati lama ma huma kwini loko ri ku milata loko nhlangasi wo tshama kha wu pfempfa mati so like this mm. i challenge leyi ni nga na yona mr makama ene mi ringeteni ku va ku va approacha ni fambi ni fambini na khalanga lava va makhelwani hi fika hi vulavisana na vona ku khalanga i vahlamurina ku hosi khosa wa rila mm. hi mati a hi fambi ya vona leswi a ri la ku hi swona i lo yimisa nenge na voko a ku mhani cheleti a ni cheleti mati hi laha mugangeni na zondhiwa va ri mina ni cheleta mati swi ku yini swi ku yini tihlampfi leti a ni fuwangi tihlampfi swi dume ku mina ni fuwile i did ti fish ti kona a ni fuwangi tihlampfi tihlampfi ni yo ti kuma ni fika ni ti chela la dan'wini i yini yini yini ivi lava va makhelwani va va advis-a ku okay hi ku n'wina. va ri e, e, e, e, mi cheleta damu leriya why mi nga stopi ku cheleta inani mi tshika damu leriya ri tshwa hi vona ku khosa wa ha ta complaina hi problem leyi a complainaka hi yona na ku n'wina vito ra n'we suka ri hetelela ri basini because sweswi a swi tiveki ku who is right ene mina hi ku leswi ni swi vulaka ni na ku tshemba ku ni right loko ku nga ri na mati laha ndhawu leyi yi va dry okay. ey immediately va na mati ku sungula ku ku cheletiwa ndhawu leyiwa day and night so a ni tivi ku mi nga ni pfuna njhani ku at the end of the day hi hetelela hi langutana kahle na munhu wa vumbirhi because i cannot keep on going to him and ask ni kombela mi nga cheleti damu loko a ku i ni voni ni ta ku yini ni nga n'wi vonanga mara mati ma kha ma overflowa ma ta kwini ma ta jarideni ra mina yehe laha tshama kona ku dry ku omile a nge le ku onhelekeni mina ni le ku onheleriweni ma ni twisisa so mara loko hi tlhelela ka vuxaka bya n'wina kusukela loko le masunguleni loko ma ha ku sungula ku tshama kusuhani na kusuhi mi tshame mi va na vuxaka bya kahle swinene ngopfu before ni tshama laniwani eh a ku ri sweswiya swa ku nkarhi wun'wani eh ha va nyika nyika switirhantirhwani loko va xota switirhantirhwani ku okay i munhu loyi a ti tirhaka i munhu loyi a ti tirhaka a ti hasilelaku sometimes a ni va nyika swi ni tirha ntirho wa ni tana mi ta hi tlinela tana mi ta endla leswi vuxaka byo a byi ri kona hi yo fika laha ka ku loko se swilo ni swi vona ku okay nkarhi mi tshama mi kuma ku mester maka munhu a mi holovanga na yena mi hindza mi ku ndzawini um makhelwana munhu andle nga ku um ku ingaku ko va ka festival ko va ku beni ka ti-gram a nga swi twa swi twali kumbe ri yini so i nge swi koti ku tshama i kha i i fostela xi na loko ndzeni ya ni ya ni ya ni ya va approacha hi easter ya leni va va ku yona ni ye hi easter na na khalanga khalanga futhi hi lava va makhelwani va nge te khosa i nga tshami na mhaka leyi yi ku onhelaka u onhele ka wena a hi fambi ni ta va mbhoni ya ta va mbhoni mina a hi fambi himpela lava papa lava a va ri mbhoni ya mina hi fambi ni fika hi yima laha gedeni hi n'wi vitana hi n'wi approacha va n'wi hlamula ku exi hosi khosa wa rila ku wa n'wi onhela jarateni ra yena ni kombela ku i yima ku cheleta mati loko ku ri ku wa cheleta ene luya wa makhelwani i vulavula swilo leswi a swi tivaka khale va kha va tshamisana swin'we laha ene mati lama immediately loko mo ze ma cheleriwa ma humi nga ku hi swilo swin'wana swo chavisa goji leriya ra toilet leriya hi nge loko hi lava ku endla toilet loko hi chela toilet toilet liya mati lama a ma pfempfa ingaku mo cheletiwa because of a ma tele mati lawa ma ni twisisa ma vona hala back opposite va tlilinini tolo or tolweni a ni mi ta ma vona mati lama nga laha ni ta mi kombeta ti-picture ma tele ngopfu ingaku ko va ritavi ra antswa na leri ta va ku na mati lama nga na laha mm. ene hambi ri tavi or amkoveni hambi moya ri vubye mester makama mm. ma ta ma talangi ku fana na laha a ku ni ku nini ka mpfula sweswiwani ma ta ta yini mati ku nga ri ku nini ka mpfula
so a mi ta tsaka loko yo solveka njhani mhaka leyi mina a ni ta tsaka loko a ku kumeka n'winyi wa xitandi lexi okay ivi hi dila na yena ku makhelwani wa wena ku nga hosi khosa ngomungoma wa rila ku jarata ra wena ra n'wi onhela ivi n'winyi wa xitandi lexi loko ri ku a nga ha ri interested aka xitandi lexi ku pfariwa magoji lama xaviseriwa vanhu vanhu va le ku laveni ka switandi all over ku hava ku xitandi lexi ma vona ku hi le kusuhani hi le patwini njhani laha phela laha hi le kasi ma ni twisisa kusuka laha ku nghena dorobeni hi famba hi minenge five minutes hi le dorobeni ku hava munhu la nga a lava ku tshama ndhawini yo fana lewa in regardless of ku nga va ku ri na goji ra mati munhu loko a ri interested hi xilo wo teka titiraka ta ti misava leyi ni nga ni nga yi hoxa lani yo yi xava a hi loyi yi kha misava leyi i g five munhu loko a lava xitandi o faka i g five laha and then ku ndliwa yini ku ku furiwa laha damu leri nga ha overflow i that overflow ri ya kwele ka yena loko mo vona tiyindlu leti ti nga ha laha hinkwato ti gugile vanhu lava va nga le kusuhana yena hinkwavo va hlamulana na yena na ta vula ku u ngo zondziwa hi vanhu hinkwavo ka muganga hambi va ngo ku wa zondziwa the whole area va your neighbours a va a va a va a va vulavurisana na wena hi mhaka ku yini attitude leyi nga na wena nkulukumba leyi is not make sure is very rude um loko a vulavula na munhu a nga swi koti ku hlonipha munhu wa mu two loko ku ri i ku hlamulela ku loko i n'wi vutisa something i ku nyika answer yo yo ku yo ku provoke ku ri okay mi hetelela mulwini ene mina ni I'm not I'm not I'm not that type mara. loko mo pfuna hi mestemba ka mi ta va mi pfune ngopfu hina hi tihosi na sweswi chanele leyi mi ta swi vona sweswi tihosi ti nga live ku yi ta ku ku tlula mpimo ngopfu mara loko ho kuma mun'wini wa xitandi lexi a ni li xitandi lexi a hi xa yena xa hi lexiya xi nga leyi yena i na advantage ya ku laha a ku tshame munhu mara loko u kumeka n'wini wa xitandi lexi then problem yi raiziwa because na lava vinyi va xitandi va xavisaka switandi ni va fonerini va tini va ta vulavula na yena lexi va nga ni hlamula xona va te i va hlamule xithaka mm. ma ni twisisa i va hlamule xithaka ya twala swinene so um, two, uh, i think i two weeks or three weeks back yes ne? yes um vona makhelwana wan'wini va chelele ku poison hi ku ya hi vona poison liya yi cheliwe endzeni ka masi ne okay va yi xiphazeni va yi va yi siya ehenhla ka fridge okay swi nga va kha swi fambelana na swona leswaku pepa ka mati ku mi kuma ku loko n'wina va makhelwa
a a ni hina hi meste makamu hi tihosi hina ma ni twisisa hi tihosi hi tilidara na na ku n'we mi fike laha mi fike a a vukosini um swa poison um eh, ni yo twa hi makhelwani va ku a nga makhelwani wa ku a nga pfukanga nga ku le xibedhlele um ma vona hi Mister Makamu loko nga i nga tshami kahle na vanhu unfortunately swi humelele mina a ni ri joni loko a no va laha a va ta ku hi ku luya i languta ingaku a nga a ni n'wi zondhi munhu luya mm. i makhelwani wa mina a ni n'wi zondhi loko o kota ku a tshama hansi a a a vuyisa ti-senses ta yena ku loko a ko va ku ri yehe a ri na yindlu yo saseka like this one mm. ivi mina ni n'wi onhela hi mhaka ku mina a ni na yona yindlu liya a ta fila njhani ma ni twisisa mm. ene ku komba ku mhani holovi na yena hi tshamile hansi hi n'wi approacha hi n'wi kombisa ku makhelwani a hi hlayisaneni leswi hi nga swi endli na loko ku ri hi ku n'wina mi ri a hi n'wina mi mi mi mi nga na inani humesani ti-fish letiya hi lwa na ku inani laha yi pfariwa na mina I was going to a ni ta yimisa voko ni ku okay ni kombela ku damu leri hi ri pfala even if ku nga ri jarata ra mina for my safety reason ku jarata ra mina ri nga vaviseki. a ni ta kuma titiraka ta ti g five hambi ko va four five ti nghena titiraka mara ti ta nghena njhani ka bodlomela no bodlomela la you must get people lava nga ta susa misava laha from la outside va yisa le i mali yo tala ngopfu loko ni kha ni aka laha mister mhaka ni sogole ngopfu hi mhaka ya mati lama mati lama ma tele tilori a ti nga koti ku nghena misava yi boheka ku chika outside yi rhwaleriwa hi vanhu yi nghena ndzeni ka yindlu. so swa poison hi mhaka ku i fambi khilwa na vanhu a wa ha swi tivi ku i dlayiwa hi mani hi mhaka ku munhu un'wana na un'wana around your area a wu kumani na yena mm. so you end up saying ku ri vanhu vanhu va nge ku zondi hinkwavo mr makam if u endla swilo swa right hi lava a khalanga ma swi vona mm. i makhelwani wa mina a va tshami ka ndhawu ya fensi mara mahanyelo lava nga na vona papa lama ma chavisa swilo loko hi kha hi aka yindlu laha a hi lomba ka vona ti-wilbara and sweswi mi kha mi ni hleka mi ku ni na bara yo fana na yindlu ya mina hi mhaka ku hi lombini swilo va hi dyondzisa ku okay loko se swilo a hi nga ta kota ku veketela swilo laha because a na nga tshami munhu a swi ri easy ku vanhu va nga nghena va tshova va yiva because a nga se fa kona mafasitele as you can see ma ni twisisa so ya poison i vanhu va lava va onhelaka a ni hina vana hi fani i nga onhela ngomunghomu i famba i vulavula thyaka i tibyela ku ya wena i vulavula ngopfu mara hina vana hi fani mi ta kuma ku va lava a tshamaka kusuhani na vona na lavaya a va twanani na yena hi mhaka ku yini is how hi hi behave ka vanhu treatment ya yena ka vanhu is not right. because xin'wanyana va nga xi kombisa vona ne va kombise timhaka ta ku vanhu va ku tala la hayi hambileswi nga ri ku hinkwavo a va va tsakeli va pfa va va lumbeta na ku yiva and everything so na leswa tihlampfi ku nga va ku ri nyimpi yaliya ya ku vo lwisiwa ku fana na na ku kun'wana laha vete va yivini kun'wana laha vete va yivini ma vo so u nga ku vomakhelwani lava mo ka mi nga ri ku va laveni la mi ma ta hi maka n'wina xikwembu a xi mi katekisi mi vutisa swivutiso swo hanya hi meste maka mi huma ka mudavula ne mi nge fiki mi komba munhu luya mi ku laha muti luya sesi luya i dabadaba a nga ri dabadaba swi komba ku community yi voni swin'wana hi munhu luya ku hava ku va makhe okay na ta mi nyika a simple example papa luya a nga tirhi mi la ta vula ku loko ku ri hi ku i munhu wo i tirha kahle na vanhu vanhu lava mi mu vonaka va nge le ku tirheni la jarideni va suka a ti efe a ni ta tsandza hi yini ku ntirho lowu ndlaku hi vanhu lava nawu a nga a nga wu endla a tirha ni n'wi nyika mali mi nga nghena laha hi le ka mavundza i advocate laha hi le ka baloyi leyi hi le ka baloyi lahawani hi le ka van'wani va va huma hala ka dzingizingi ku hava munhu la nga tshama n'wi nyika biz job because va swi tiva ku a yi chayi kahle. eyi i nge vitana swilo leswi mundzuku ka siku u nga ta va na ti-consequences u hoxa xilo ndlwini ivi mundzuku loko vuye kuma ku foni a yi ka a yi kona then u sala u rila ku hava ku vanhu hinkwavo va nga n'wi zonda hinkwavo there's no way a swi possible na loko munhu hi Mister Makamu a ri xisiwana n'wana mani hi laha hi humaka kona na hina swi koho swisiwana a hi tshama hi khola hi swisiwana swisiwana hi swi tshuneta kusuhana na hina vanhu. ma ni twisisa hi kota ku ku hanyisana ku okay hi vona hi makhelwani a wu le ku tirheni um wa hlupheka laha na laha na laha mi ni kombela ku i hamba i tirha jarateni ra mina i hola monthly jarata ra mina loko ni ni ri joni i must make sure ku my yard is clean wehe i ta va na salary langutana ndhawu leyi a tshamaka yona can mi nga tshemba ku ku tshama munhu laha a tshamaka kona mi n'wina loko mi mi langutini mi ngo ze mi mu twa ku ku xavisiwa tihuku mara ku tshama munhu Mr. Makap. No, eh, eh, ni tshemba ku va le ku hi tweni vanhu lava fanekele ku va nghenelela ne yes a a hi ta tsaka loko va vo ta va ta nghenelela mara ni ta ni ta tlhela ni ringeta ku hundza le ka vona ni twa um ku ri va ri yi nga solveka njhani eh, ku, ku, ku suka la but a ni ta tsakela loko a swo va swi swa ku swi famba hi nawu swi va nawini ku nga vi ku mundzuku ka siku va ku loyi i ni pfaleli la so a swi vi swi va swi ri swi leswi swi swi nga nawini eh eh Mr Makamu eh ma ha ri kwala ka yaleyo ma tiva a ni mina phela mina a ni endli xilo without a protocol yeah. swilo na swi landzelerisa ku mundzuku ka siku timhaka ti nga vuyi ehenhla ka mina yeah. before ni vitana lava xavisaka switandi laha i have approached the guy mm. a nga vulavuleki which is number one okay. ne number two ni landza vanhu lava xavisaka switandi kutana mi ta vona condition of my house mm. ku yindlu ya mina ni pfumela yindlu leyi ni nga yi aka ku durha yi wa na hi mhaka ya munhu leswi a cheletaka mati or a endlaka yini yini yini mm. okay his refusing ani ku hi nga hi nga banani hi rhanga ro hisa ku okay yena a nga cheleti mati a hi kumeni n'winyi wa xitandi lexi swi swi easy a ni vanhu lava ku na switandi leswi na tinambara swa tiveka ku laha ku i number mani laha i number mani loko ku ri hi ku a ku na munhu la a a n'winyi wa xitandi lexi is no longer interested xitandi lexi a xi fakiwe price ma ni twisisa if vanhu lava va hi nyika go ahead ku okay wena hosi ngomngom damu rero i ngo ra ku affecta kwalano ha ku nyika go ahead xava ndhawu yeleyo then it's fine ma ni twisisa ivi mi ni swi tiva ku okay this is my yard phela sweswiwani vona ni fanele ni faka wolo la a ni mara mi ta kuma ku wolo leyi ni nga ta yi faka a yi nge solve nchumu tola ku tiva hi sa van'wana va ti-cousins va ka va ni byela ku ni fanele ni faka wolo hi chela ku ya hansi goji ri endla mara still mr makamba hambi ho faka wall ne loko problem problem ya number two yi nga solvekanga a hi ta va hi nga ndlangi solution ene xin'wanyana ko va ku munhu loko a tirhisa nkani u tirhisa nkani why two weeks leyi nga hindza hi mhaka ku a hi nga ri na mati why jarata ra mina a ri ri dry a ku se na mpfula phela sweswi mati lama ma vuya kwini futhi hi ri mhaka ku a ku ri dry laha ni ta mi komba ti-picture ni kumbe sita makama hi leswi a nga ri na mpfula langutani ku eh, laha ku ri njhani a ku ri na ma ku vona laha a ku omini a ku fana na laha ma vona misava leya g five leyi yi endle different ngopfu a hi nga ta tshama laha a ku ri damu yes a ku ri damu iwill show you the pictures the way m- misa loyi wani a- a- a ni harasa ku hi kona wa ni harasa to be honest with you wa ni harasa and loko se a lava ku endla swilo hi ndlela leya ya ku yehe he's provoking a- a a ni nga swi lavi ku yi hetelela yi nga chayi kahle because sweswo swi nga koteka loko munhu mina ni ri n'wana wa le vuhosini ni ni ni ze ni rila ku ho mina ni ri hosi na hlupheka ivi malandza ma mina ma fanele ma ndla yini e mindzoko ka siku ta ku sweswi mi vulavula hi mhaka poison ku i ri cheleriwe masi swi hi masi yini unfortunately hina hi ri joni va lava a fambaka va onhela va tshamaka kwala ku hava ku munhu i ta onheriwa miyela hi makamu there's no way munhu munhu hi makamu loko xilo munhu a ri hava wa kombela hi lava vafana lava va le ku tirheni a va na mahalani va kombela ku he boti anything lexi mi nga na xona xa peace job xexi mi nga ta yena eka xona we are fine ma ni twisisa mm. so hi fanele hi hanya njhani loko munhu i vulavula na yena i nga n'wi i nga a ku nyika approach ya tak ma vona hala ka one room leyi hala mm. vanhu lava tshamaka laha ne mm. a va endle switina like so swi wisa safe darata so a va hlantswela go tindichi ni va vitane kahle ni ku va makhelwana ma yi vona darata leyi mi endla yini va ku eyi ma swi vona ku swi ta leswi swi endla hi mi endla yini leswi the way mi hlantswela khotini lexi va ku e it's fine ni endle yini kombela mi susa switina leswi a va ni rhaselanga va vone a point leyi ni ni ni va nyikaka yona ku munhu loyi sweswi swi vulavulaka hi mpela hi n'wisa ra dirata vanhu lava before hi tshama laha mste makamu ne ni ta mi komba na swinepe xi xin'wana na xin'wana ni xa laha muti lowu ku na proof a a hi ku vulavula ni vulavula ni mi komba proof ni vulavula ni mi komba proof anything lexi a va xi dya hala va dya ti-tin fish ne a va cukumetela laha a fish a ni tshama ni dya fish mina sesi ni tshama la a ni tshama ni dya xikota xa hlapha hayi ku kumbe no ti kota ku a ni nge dyi fish mara ni va ku ni ku ri ku ni dye na siku na siku leri ni nga ta dya fish a ni nge cukumeteli ka jahata rin'wana ni ta chela ndzeni ka plastic loko dustbin ya ka masipala yi hundza masipala wu hi oloviserile laha ku na xilo xo chela swi mathyaka laha xa ka masipala hi chela laha masipala wu teka a swa ha ze swi lava ku hi hoxa ka makhelwani mara hi ku ni vulavula na voho a hi holovanga va swi twisisini ku okay munhu loyi swilo leswi a swi vulaka u a n'wi onhela mara na case yaliya ya ya ti-tin fish a ni hi ku a ni a ni lavangi ku lehisa swilo a ni vulavulangi swo tala na vona ni yo teka swikotikoti leswiya ni ya ni ya swi cukumeta ni nga va holovisanga na sweswi ha hlamulana a ku na a ku na ku hi ku ni te eh, mi cukumetela ti-fish ta n'wina hala jarateni loko mi heta ku dya yes hi ku ka ku nga tshami munhu it's understandable mara sweswi hi ku ku tshama vanhu a va ha a va hi onheli swi fana na mikumba loko mo ya hala va nike mikumba vanhu twisisi vana swi fanana i wonder maybe swa tsakamisa mara hi ku hi ni munhu na vo i vanhu ni nge vuli ku mi nga niki mikumba leyo mi ni wisela dela than then ta va ni nga ha ri na vumunhu at the end of the day vanhu munhu i munhu hi vanhu van'wana ma ni twisisa loko va neka mikumba swi komba ku a ku na ndhawu yin'wana leyi va nga kotaka ku neka ko mikumba mara sweswo swi vuli ku mina na vona a hi hlamulani va tini rini rini rini va ta va ta lomba xipedi i va makhelwani hala sistana hi lexi xipedi mara laya hala hi le ka zcc hi le moriya laha hi le ka johnson makamu channel eh, a hi le moriya channel leyi nga number one misava hinkwayo ku mi tisela swilo swa xiyimo xa le henhla johnson makamu i presenter johnson makamu vito ra channel hi khensini swinene hosi ngomngom um swa endleka hi tlhe hi vuya sweswo sweswo a swi ta ni tsakisa ngopfu mr makamu loko mo tlhe mbuya mara at the end of the day hi ku channel leyi na yi tshemba yeah yi na ti-viewers to tala Yeah. yi ta xirilo xa mina yi ta twala. xi ta twala ni pfuneni hi kota ku hi solver problem A- man- mi mi ni twa kahle loko hi khe hi gimeta ne Yeah. a ni lwi na makhelwani wa mina Yeah. no lava ku a hi endleni swilo hi ndlela ya right loko ku ri hi ku damu leri a vo- a va ri tivi a- a- and a va ri cheleti a hi lweni ku a hi pfaleni damu okay ya twa inkomu Ntokoto Studios. Home of technology.